הערט, די קומענדיגע יום טוב פסח, אביסל מער ווי א וואך קומט מען אריין צו פסח, און מען קומט צו א סדר דארף מען אביסל פארשטיין צו וואס קומט מען, וואס וויל מען ארויסנעמען פון א יום טוב, יא ס'איז געצינדן, לאמיר זיך אביסל אריינלייגן אין דעם אביסל בעסער צו פארשטיין. די ערשטע קשיא בכלל וואס מען דארף פארשטיין, די גאנצע יום טוב פסח איז בעצם אינטערעסאנטע זאך, מען מאכט א גאנצע יום טוב פסח אויף וואס? כלל ישראל איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, שטעל דיך פאר איינער וואס ארבעט ביי איינעם, ער איז א עירי כנעני, ער ארבעט דארטן שווער ביי זיין באלעבאס, און יעדע עק חלש'ענע צו טוישן ארבעט, ער זוכט עפעס א בעסערע ארבעט, א געשמאקערע ארבעט, דא ארבעט ער צו שווער, זיין זיין וועידזש איז זייער שוואך, ס'טויגט נישט, זיין חלום איז ארויסצוגיין פון דארטן. איז למעשה ער שטופט עס אפ, ער קען נישט, ער ווייסט נישט וואס ער האט ערלעבן, ווי אזוי, ווי ער האט זיך זיך נייעצע געבן, ער האט נישט קיין אנונג וואס ווי ווען. איין טאג איז ער מחליט, דאס איז עס. די ערשטע זאך איז איך מוז ארויס גיין פון דא, איינמאל איך בין דרויסן איז שפעט, איך שוין מחליט זיין, איך קען מיר זיך א נייעצע געבן, פון דארט וועל איך זיך אויף בויען. ער האט שוין גרויסע חלומות, ער וועט זיך בויען א הויז, ער וועט האבן קארס מיט פליגערס, ער, זיין חלום איז איין טאג טו זיין א גרויסע עושר. אבער ווייסט ווילאנג איך בין סטאק אין דעם ביזנעס ווילאנג איך ארבעט פאר דעם באלעבאס וועל איך קיינמאל ערגעץ נישט אנקומען ווייס איך מוז מאכן דעם טשעינדזש איך שפרינג ארויס און שפעטער עט ער זיך שוין זוכן פון דארט און ווייטער און למעשה ער ארבעט זיך אויס אפגעלאזט האט ער זיין דזשאב און יעצט הייבט אן צו פרובירן זיך צו פארגרעסערן הייבט אן מיט קליינע דזשאבס און ער גייט פון קליינע ווערט גרעסער און גרעסער נייע קאנעקשאנס און גרעסער און אזוי בויט ער זיך אויף מיט די צייט קויפט ער זיך א הויז, מיט די צייט מאכט ער איבער די גאנצע הויז, און אזוי ער בויט זיך אויף, און ער פארגרעסערט זיך, און ער פילט זיין חלום שטאטליך ווערט זיין חלום, ס'קומט ס'איז, די אקאונט וואקסט, אלעס וואקסט, ס'גייט אויפן ריכטיגע וועג. ווען דו פרעגסט אזא סארט מענטש, דו ווילסט גיין סעלעברעיטן די גאנצע זאך וואס דו האסט דא געטון, וועלכע דעיט גייט ער טשוזן, אז כ'בין ערגעץ אנגעקומען, כ'האב עפעס, כ'האב עפעס עטשיווד אין מיין לעבן, ס'איז נישט זיכער נישט די טאג וואס ער האט אפגעלאזט זיין דזשאב, די טאג וואס ער האט אפגעלאזט זיין דזשאב איז בעצם נאר געווען די ערשטע סטעפ אויף ארויס, אבער ווען ער האט באמת מצליח געווען, קענסטו אפשר זאגן, ער האט זיך געקויפט זיין ערשטע הויז, ער האט זיך געקויפט זיין ערשטע אינוועסטמענט, ער איז ערגעץ אנגעקומען מיט עפעס א זאך וואס ער האט יעצט, מיט דעם האט ער יעצט עטשיווט, אה, איך האב עפעס אויפגעטון. דעם ארויס אפלאזן דעם אלטן דזשאב, דאס איז בעצם פשוט א טעכנישע חלק, ווי איך דארף דא, וואס איז מיין נעקסטע סטעפ אויף אנצוקומען, דאס איז זיכער נישט די סטעפ וואס איך גיי דא סעלעברעיטן. כלל ישראל קומט ארויס פון מצרים און מען מאכט א גאנצע פאמפעריי, פסח, מען פארברענגט מיט די קינדער מיט מצות און מרה, א גאנצע מעשה אויף וואס? איך בין ארויסגעקומען פון מצרים און סך הכל איך בין ארויסגעגאנגען פון תפיסה, ווי בין איך אנגעקומען? אה נערגיס נישט, באנגעלא מדבר, דאך גארנישט געווען, ס'גארנישט געווען דעמאלס, ווי איז מען אנגעקומען? גארנישט, פערציג האט מען זיך געדרייט, שפעטער איז געווען א משכן, ביז מען איז אנגעקומען צום בית המקדש, לאמיר זאגן דאס איז בעצם די ערשטע מאל וואס כלל ישראל קען זאגן זיי זענען געווארן סעטעלד, איז נאר געווען אַכט הונדערט יאר שפעטער. איז לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן פסח, די יציאת מצרים אליינס איז נישט די צייט וואס מען דארף סעלעברעיטן, עס איז נישט די צייט וואס מען דארף זאגן אה, מען האט עפעס, מען האט עפעס אויפגעטון, יעצט האט מען גארנישט אויפגעטון, מען איז סך הכל ארויסגעגאנגען פון מצרים, און מען האט אפגעלאזט דעם אלטן באלעבאס. און יעצט ווען דו ווילסט גיין סעלעברעיטן וואלט מען געדארפט סעלעברעיטן עפעס א מיילסטאון וואס מען האט עטשיווט, און למעשה זעט מען אבער עס איז נישט אזוי, די גאנצע מצרים, די יציאת מצרים איז געווארן עפעס א גאנצע זאך, פון דעם מאכט מען א פסח, און פון דעם דארף מען אביסל פארשטיין וואס טוט מען דא, וואט ווי טרייען טו עטשיוו. לאמיר אביסל אריין טראכטן, די אינטערעסאנטע זאך פון פסח איז אז די גאנצע פסח דרייט זיך ארום עסן, האסט אמאל אריינגעטראכט? ראש השנה בלאזט מען שופר האסט א מצוה מיט א שופר, סוכות מען גייט אריין א סוכה, ס'איז א לולב, פורים האסטו א מגילה, חנוכה האסטו א מנורה, אז צו זאגן עסן צו נעמען א יום טוב און אלעס זאל זיך ארום דרייען עסן איז זייער אינטערעסאנט, וואס הייסט ס'דרייט זיך ארום עסן? מאך א חשבון, מצות איז עסן, ד' כוסות איז עסן, מרור איז עסן, קרבן פסח איז עסן, אז עס וועט אדורך גיין סימנים וואס מען עסט ביים טיש, דאס הייסט אלעס דרייט זיך ארום עסן עסן עסן, וויאזוי קען דאס זיין? ס'הייסט איך נעם א גאנצע יום טוב און פון די גאנצע יום טוב וואס ברענג איך ארויס? עסן! מיר ס'איז מיר זייער אינטערעסאנטע זאך, די איינציגסטע מאל וואס מען זעט עסן האט עפעס א חשיבות איז ביי קרבנות, כהנים האבן געגעסן פון קרבנות, אידן האבן געברענגט א קרבן האבן געברענגט האט מען געגעסן פון די קרבנות, דאס איז געווען עפעס א מורא'דיגע זאך, אבער חוץ דעם זעט מען נישט אזא סארט זאך אז עסן זאל האבן עפעס א חשיבות. איבער דעם אבער דארף מען אביסל פארשטיין, לאמיר אביסל איינקלערן בכלל וואס מיינט דאס מען עסט? יעדן טאג מען זעצט זיך צו א סעודה מען עסט, וואס טוט מען דא? וואס וואס ליגט הינטער עסן? רבי שמשון פינקא זאגט א מורא'דיגע זאך, ווען א מענטש עסט, בעצם קאנעקט ער זיך צום אייבערשטן, פארוואס? זאגט ער אזוי, יעדער מענטש כדי ער זאל קענען לעבן דארף ער האבן געוויסע עלעמענטס צו קענען לעבן, ער דארף האבן בלוט,

איז לעבן אליינס. דאס לעבן אליינס, צו דו לעבסט יא צו דו לעבסט נישט, איז נאר דורכ'ן באשעפער. ווען דער אייבערשטער זאגט יור טיים איז אפ, דען יור טיים איז אפ. דער איז נאטינג יו קען דא אדער פלעי אראונד אדער איך קען דיך געבן עקסטענשאן פון לייף, איך קען דיך, קענסט צוצאלן, איט מעיקס נאו דיפערענס ווי גרויס דיין אקאונט איז אדער ווי קליין ס'איז, יעדער האט די זעלבע זאך. ווען דער אייבערשטער זאגט יור טיים איז אפ, דען יור טיים איז אפ און דאס איז עס. ווי שפירט עס א מענטש? א מענטש שפירט עס ווען א מענטש עסט נישט. ווען א מענטש גייט אין א תענית און ער עסט נישט, אויף איינמאל פירט ער ווי זיין לעבן סטארטס גאוינג דאון, דאס הייסט צו זאגן, וואס לענגער פארשטייט זיך דו גייסט נישט עסן, עט סאם פוינט יו גאנא ראן אוט, דו גייסט צושטארבן. דאס הייסט צו זאגן, אז דו קענסט שפירן אביסל מיט'ן עסן, קענסטו שפירן אז איך לייג אריין עסן אין מיין באדי, איך פארנעם עפעס, און פארקערט דאס גיבט מיר חיים, דאס ברענגט מיך ארויף. הייסט א מורא'דיגע פיזיקעל זאך. וואס נעם איך לייג אן די פיזיקעל זאכן אין מיך און אויף איינמאל כ'שפיר איך באקום לעבן פון דעם, ס'בויעט מיך אויף, ס'געבט מיר חיות. און יעדע אנדערע זאך, א מענטש זאגט תהילים און פון די תהילים וויל ער אז עפעס זאל ארויסקומען פון דעם, יא? איך זאג תהילים, איך זאג תהילים און אויף איינמאל איך דארף האבן די ישועה, איך זאג תהילים, בומס, כ'האב אריינגעלייגט א קארטל, כ'האב געזאגט תהילים און כ'בין געווארן געהאלפן, איט דאזענט ווארק לייק דעט. די איינציגסטע פלאץ וואס איך זעה יא אזא מושג וואס א מענטש טוט א געוויסע פעולה און אויף איינמאל שפירט ער דאס גיבט אים חיים די איינציגסטע זאך איז מיטן עסן ער עסט און ער שפירט אויף איינמאל זיינע כוחות קומען אויף ער בויט זיך אויף ער לאזט אפ דעם עסן ער עסט נישט פארקערט ער גאוס דאון עגעין סאו זעה איך ווי די עסן האט א מורא'דיגע זאך וואס דאס כאפט אן די חיות לופט איז בעצם אויך די זעלבע זאך אבער ס'איז א זאך וואס איך קען איך קען עס אנכאפן וואס הייסט צו זאגן. יא, נאכאמאל, אז נעמסט ארויס דיין בלוט איז אויכעט אזוי, יא. יעדע זאך איז בעצם אזוי וואס איך מוז יעדע זאך האבן צום לעבן. אבער די עסן פוינטסט גלייך צו די חיות פוינטס, אז וואס איך נעם אריין אין מויל שפיר איך עס איז גאוס אפ און עס גאוס דאון, יא איך קען שפירן וואס איך לייג אריין אין מיך אריין געבט מיך די כוחות און ברינגס מיר אפ אדער ברינגס מיר דאון, צו מיין בלוט פארט ארום, איך ווייס דאס נישט, מיין לופט וואס איך נעם אריין איז נישט א זאך וואס איך האב א קאנטשעס פילינג וואס איך טראכט די גאנצע צייט פון דעם, איך דארף אטעמען איך דארף מאכן, ס'איז פשוט די באדי סיסטעם פארט שוין אליינס פון זיך, עסן איז א זאך וואס איך בפועל לייג אריין אין מיין מויל, איך טו עפעס א פעולה און איך שפיר דורך דעם באקום איך חיים. דורך דעם וואס איך פארשטיי אז איך נעם עסן, דארף איך יעצט אריינקלערן אקעי, וואו האב איך די עסן? וואס, ווער געבט מיך דאס עסן? ווער געבט מיר דאס אלעס? איז ווען א מענטש טראכט אריין און פארשטייט אז די אלע זאכן קומט פון באשעפער אליינס, און ער פארשטייט די שטיקל ברויט וואס איך האב דא, צו די טעלער טשולענט וואס איך האב דא, צו די טרינק וואס איך האב דא, איז אלעס א זאך וואס די אייבערשטער האט מיר אריינגעגעבן, און האט עס מיר געגעבן איך זאל עס עסן, פארשטיי איך יעצט אז די אייבערשטער געבט מיר חיות א גאנצע צייט, דאס הייסט עסן איז בעצם א קאנעקשאן צווישן מיך מיטן אייבערשטן, ווען איך זאל עסן ריכטיג, ווען איך זאל טראכטן און מאכן א ברכה, ווען איך זאל טראכטן ריכטיג און איך זאל פארשטיין אז יעדע זאך וואס איך עס איז מיין קאנעקשאן צום אייבערשטן, איז מיין ברכה ווערט א אנדערע ברכה, מיין נאכברכה ווערט א אנדערע ברכה, ווי פיל איך עס ווערט אנדערש, ווייל איך עס באמת ווייל איך פארשטיי וואס איך נעם דא אריין, איך נעם א זאך פונעם אייבערשטן, ער געבט עס מיך אויף צו האלטן מיין באדי געזונט, אויב נעם איך יעצט אבער זאכן און איך חרם עס חק סתם אריין, פארקערט איך טו די פארקערטע זאך מיט דעם, פארקערט דאן ברענגט דאן מיין באדי, איז אויף איינמאל טראכט דער מענטש איין מינוט, וואס טו איך דא, איך נעם א זאך וואס דער אייבערשטן מיר געגעבן אויף צו בויען און איך מאך קאלער מיט דעם, דאס איז סתם אלס א סייד נאוט. על כפנים וואס איך וויל ארויסברענגען דערמיט איז, מען זעט די חשיבות וואס ליגט אין עסן, וואס מען קען ארויסנעמען פון עסן. יעצט למעשה לאמיר אנכאפן די גאנצע מצות, אקעי מיר גייען עסן, האמיר שוין געזאגט מען גייט עסן מצות, מען גייט עסן מרור, ד' כוסות, קרבן פסח, עסן איז א גאנצע צייט ארום פסח, איז לאמיר יעצט זיך אריין לייגן אין די מצות, וואס איז די גאנצע חשיבות פון די מצות, פארוואס גייט מען עסן מצות? בעצם אז די פרעגסט א מענטש, יום טוב הייסט ווי אזוי? חג המצות, פארוואס הייסט עס חג המצות? ער דער זאגן מען האט שוין געלערנט אלס קליין קינד אידן זענען ארויס געגאנגען פון מצרים און די די טייג איז געווען אויפן שאלות מען איז ארויס געגאנגען ס'איז נישט געווען גענוג צייט צו זאלן זיך גיין באקן איז געווארן פון דעם מצות און פון דעם עס איך מצות און וועגן דעם הייסט די יום טוב חג המצות. אז דו טראכסט אריין אין דעם, איז דאס פשוט א פעיליער אין פלענינג, ניין? כלל ישראל האט שוין געוואוסט פארדעם מען גייט ארויסגיין. זיי האבן געוואוסט פארדעם אז מארגן גייט מען ארויסגיין. סאו וואס איז? האסט שוין געהאט קיין צייט צו מאכן ברויט? וואס איז? דער אייבערשטער זאגט ווייסט וואס כ'וועל פוש אויף יציאת מצרים מיט אביסל, יעדער זאל האבן גענוג צייט צו גיין מאכן נארמאלע, בילקעלעך נארמאלע ברויט, און אזוי אויב וועט מען גיין אויפן וועג וועט מען האבן וואס צו עסן נארמאל. איז וואס הייסט איך סעלעברעיט דא אז וואס? אז מיר זענען ארויסגעגאנגען אביסל צופרי, דער זייגער האט נישט געקלאפט פונקטליך, די פלענינג איז נישט, די ארגענעזעישן נישט געווען גוט, מאך איך א גאנצע יום טוב, פסח, וואס איז? וואס? דאס איז פשוט געפעל אין פלענינג, ס'איז נישט קיין נס, ס'איז פשוט א מציאות'דיגע זאך וואס איז דא געשען, איז וואס די גאנצע יום טוב פסח וואס מען מאכט ארום די מצות? נאך מער ווי די איך העל אייך פרעגן, בעצם די הגדה זאגט מען, הא לחמא עניא, די אכלו אבותינו בארץ דמצרים. דאס הייסט די גאנצע מצה איז נישט געווען קיין חידוש, נישט געווען קיין נייע זאך, כלל ישראל אין מצרים אינעווייניג האבן זיי שוין געגעסן מצות, אלע יארן זענען זיי געווען דארט אין באפארע, זיי האבן געגעסן מצות, איז וואס די גרויסע מעשה יעצט? זיי האבן שוין געגעסן מצות, זיי ווייסן וואס מצות איז, און נאך אביסל מער, די נאכט וואס אידן זענען געזעסן און האבן געגעסן קרבן פסח, זאגט אונז די פסוק, על מצות ומרורים יאכלוהו. איך דארף עסן די קרבן פסח מיט מצות און מיט מרור, דאס הייסט זיי זענען שוין געזעסן ביי א סדר, זיי האבן שוין געהאט מצות דארטן, וואס קומסטו מיר פארציילן, אידן גייען ארויס, ס'איז נישט געווארן, ס'איז נישט געווען גענוג צייט, וואס הייסט, די אידן האבן שוין געהאט, אלע יארן האבן זיי געהאט מצות, נעכטן נאכט זענען זיי געזעסן ביי א סדר, האבן זיי אויך געגעסן מצות, און יעצט גייען זיי ארויס, עסן זיי ווייטער מצות, אבער וואס די גאנצע זאך, וועגן דעם רופט איר יום טוב פסח? וועגן דעם איז עס חג המצות? וואלטסט געדארפט מאכן חג החירות, יעצט בין איך ארויסגעקומען, חג כ'ווייס וואס, עפעס עפעס עפעס א נס, חג המכות, עפעס א נס וואס איז דא געשען, לכאורה וואס איז דא געווען איז זייער א קליינע דיטעיל, איידער איידער פעיליער אין פלענינג. פשוט שלא מזלנות, ווייל אידן האבן זיך געהאט אזוי אסאך נאטיס, יא, יעדער איינער ווייסט ווען ער גייט אויף א האלידעי, גייסטו אויף חול המועד אוטינג, די זעקלעך און פעקלעך וואס מען נעמט מיט דא, איז דאך נישט צום גלייבן, יא, ווער רעדט פון א האלידעי אוטינג, מען רעדט פון יא, וואס נעמט מען מיט, די רעקסעק, מען שלעפט און מען מאכט, און דא כלל ישראל זיי ווייסן, זיי גייען אין א מדבר, וואס, זיי האבן נישט געהאט קיין צייט, זיי האבן נישט געמאכט קיין פלענינג, וואס, וואס טוט זיך דא, פונקטליך וואס איז די גאנצע מצות, פארוואס עסן מיר מצות. כדי דאס צו פארענטפערן, דארף מען באמת פארשטיין די גאנצע געדאנק פארוואס בכלל איז געווען יציאת מצרים, און דאס מיין איך וועט פארענטפערן די גאנצע זאך און צוזאמנעמען די גאנצע זאך. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר כלל ישראל, איך גיי ענק ארויסנעמען פון מצרים. אבער איך וויל נישט ארויסנעמען דיך פון מצרים פשוט דו זאלסט זיין אינדערויסן פון פרעה, יעצט קענסטו מאכן א לעבן, עסטו מאכן חיים טובים, אלעס איז, דו ביסט א פרייע פויגל. און דער אייבערשטער זאגט, איך נעם דיך ארויס פון פרעה, פון די עבדות פון פרעה נעם איך דיך ארויס, אבער איך לייג דיך אריין צו א נייע עבדות, כי לי עבדי העם, כלל ישראל, דו ביסט יעצט מיינס, דו ביסט מיינס א קינד, דו ווערסט יעצט מיין עבד. אונז טוישן מיר נאר באלעבאס. ביז יעצט ביסטו געווען א עבד פון פרעה, יעצט גייסטו אריין קומען ווערן א עבד פונעם אייבערשטן. דאס האט זיך געטוישט, דו ביסט נישט קיין מענטש וואס יעצט איז אלעס ביסט א פרייע פויגל קענסט טון וואס דו ווילסט, ניין דו ביסט געטוישט עבדות פון איין עבד אריבער צום צווייטן א עבד זיין עסן איז מצות, פארוואס איז עס מצות? ווייל דער באלעבאס נישט אינטערעסירט אים צו גיין אויסהאלטן, דער באלעבאס זאגט אים דו ביסט מיין עבד דו ארבעט פאר מיך איין זאך געב איך דיר אביסל מעהל אביסל וואסער דו האסט און מאך דיך ברויט. וואס קענסטו מאכן? ביסל מצות. איז אלע יארן האבן זיי געגעסן מצות, פארוואס האבן זיי געגעסן מצות? ווייל מצות ווייזט דאס איז לחם עוני. דאס איז פשוט די ארבעטער, דאס געט, דאס באקומט ער צו עסן. און פאר דעם זאגט דיר דער אייבערשטער, זאלסטו וויסן, דו האסט געגעסן אייביג ביז יעצט ווייל דו ביסט געווען א עבד. איך גיי דיך יעצט ארויסנעמען, איך וויל דו זאלסט מאכן א קרבן פסח די נאכט פאר מען גייט ארויס. יעצט וואס איך וויל דיך ווייזן, ווען דו קומסט אריין צו מיין קאמפאני, דו גייסט קומען ארבעטן ביי מיך, דו ביסט נאך אלץ א עבד, אבער זאלסטו וויסן, די בעל באלעבאס, יעצט האסטו באקומען א גוטע בעלעבאס, ביז יעצט האסט געהאט א שלעכטע בעלעבאס פארע, יעצט האסטו א מורא'דיגע גוטע בעלעבאס. שטעל דיך פאר דו האסט א ארבעטער וואס ארבעט פאר א קאמפאני, ער זאל שיקן אים, כ'ווייס, פאר צו עקסעבישן, כ'ווייס נישט ווי דארפסטו פארן, פון א ווייטע פלאץ, גיי צו עקסעבישן. זאגט ער מיר פיין איך שיק דיך פאר עקסיבישן אבער איך גיב דיך פירסט קלאס פלייטס, איך גיב דיך א גוטע האטעל, איך גיב דיך א שיינע קאר, איך שטעל דיך צו ווייל איך וויל, דו ביסט דאך מיין ארבעט, איך וויל זאלסט גיין צו טון די זאך דארטן, אבער I'll pay for all the expenses around it. זאגט דער אייבישטער קוק אהער, דו גייסט יעצט ווערן מיינע עבדים, אבער ביי מיר איז דא בענעפיטס, די קאמפאני געט בענעפיטס, דאס הייסט קענסט האבן פלייש, קענסט האבן געשמאקע זאכן, מען גייט מאכן א קרבן פסח, נישט סתם עפעס אביסל פלייש, א גוטע בארביקיו אויפן פלייש מיטן פייער מיט די אלע זאכן די בעסטע וועג וואס מ'קען עסן האבן, צליאש! א געשמאקע גוטע סעודה זאלסטו האבן, מיט וויין אלעס וויל איך זאלסט האבן, אבער איך וויל נישט זאלסט פארגעסן די חלק דו בלייבסט א עבד, און פארדעם זאג איך דיר ווען דו גייסט עסן קרבן פסח די נאכט, דו גייסט עסן פלייש ווייל איך וויל דיך ווייזן וואס פאר סארט באלעבאס איך בין, איך בין א באלעבאס וואס איך וויל דיך געבן אלעס, דו גייסט ווערן מיינס, I'm gonna take you under my wing, איך גיי דיר אלעס געבן וואס דו דארפסט האבן, I'll take care of you, איך וועל דיר געבן דיין עסן, דיין טרינקן, דיין קליידער, I'll sort everything out for you, אבער געדענק אבער דו ביסט מיינס, און פאר דעם זאג איך דיר מיט דעם וויל איך זאלסט עסן א שטיקל מצה אויך, ווייל געדענק דו ביסט נאך אלץ א עבד, די עבדות גייסטו נישט אפלאזן, דו גייסט זיין א עבד, אבער דו גייסט ארבעטן פאר מיך. פאר מלך מלכי מלכים, און פאר דעם וויל איך אז די נאכט פון די סדר, עס א שטיקל מצה ווען דו עסט דיין שטיקל פלייש, צו ווייזן דו ביסט נאך אלץ אן עבד. יעצט, מארגן גייט מען ארויסגיין, זאגט די אייבישטער, איך מאך נישט קיין פעליען פלענינג, אז דו האסט פשוט נישט גענוג צייט אויף מארגנס צו גיין מאכן ברויט. מארגן ווען דו גייסט ארויס, הייבסטו אן דיין דזשורני. מארגן איז די טאג וואס דו גייסט ארויס כללי פון די מאמע, און דו גייסט יעצט ווערן אליינס א קינד, דו ווערסט געבוירן יעצט. איז ווען דו גייסט ארויס, אזוי ווי א שיבער בא כמות שיקסט אים ארויס, שיקסטו מיט עפעס, מיר זענען יעצט מער אין די קריג צייטן, יא, מען האט מיטגעגעבן א קינד א בילד פון די היים, געדענק פון דא קומסטו, דאס איז דיין שורש, דאס איז דיין משפחה, דאס איז די טאטע, דאס איז די מאמע, געדענק אביסל וואס איז געווען, כדי, איך ווייס נישט ווי דו וועסט אנקומען, געדענק אייביג ווי דו באלאנגסט צו. זאגט די אייבערשטער און גייען אויס אויס אויף א דזשערני, מען גייט אריין אין מדבר, דא איז אבער יעצט די צייט וואס דו ביסט געבוירן געווארן, דאס איז יעצט די מינוט וואס דו גייסט יעצט ווערן מיינס, אויב דאס איז יעצט די מינוט וואס דו גייסט ווערן מיינס וויל איך דיר עפעס מיטשיקן, ווייסט וואס איך וויל דיר מיטשיקן? א שטיקל מצה, די מצה זאלסטו געדענקן אז דו ביסט מיינס, און פאר דעם, איך האב נישט, עס איז נישט קיין פעיליר אין פלענינג אז מען האט דווקא, עס איז פשוט מען האט זיך געלייגט, עס איז נישט געווען גענוג צייט, ניין עס איז געווען א פלאן וואס די אייבערשטער האט אזוי אריינגעלייגט, איך וויל מאכן זיכער אז דו פארשטייסט, וואס דו גייסט דא טון, דיין עבודה איז צו ווערן מיין עבד, און דאס איז די טאג, ווען ביסטו געווארן מיין עבד? די טאג וואס דו ביסט ארויסגעגאנגען פון מצרים, פארדעם איך גיי נישט צעלעברעיטן ווען מען האט געבויט די בית המקדש, ווייל דאס איז שוין געווען שפעטער, דאס איז שוין געווען נאר זאכן שפעטער וואס איז שוין געווען די עבודה פונעם אייבערשטן, זאגט דער אייבערשטער אקעי יעצט גיי מאכן א בית המקדש, פארדעם האט מען געהאט א משכן, דאס איז נישט די פוינט דא, די פוינט וואס איך וויל ארויסברענגען איז די עבדות חלק, מיר זענען די עבדים פונעם אייבערשטן. איז פאר דעם ווען מען קומט דא זיצן ביי א סדר נאכט און מען עסט א שטיקל מצה, מיטן שטיקל מצה זאג איך, טאטע, איך בין דיינס. איך פארשטיי די לעבן וואס דו געסט מיך, די שטיקל מצה, ערשטנס וואס איך שפיר דאס געבט מיך חיות, דאס געבט מיך לעבן, איך וויל ארייננעמען דעם שטיקל, און איך זאג די ברכה אשר יקדשנו במצוותיו ויצווני על אכילת מצה, און איך פארשטיי, איך נעם אריין א ביס, ערשטנס איך האב באקומען דאס פון דיך, איך ווייס אז ס'קומט אלעס פון דיך, דו ביסט דער וואס געבט מיר חיות, און איך בין צופרידן און איך בין העפי אז איך בין דיינס א עבד, אז איך ארבעט פאר די קאמפאני, אז איך באלאנג צו דיין שבט, איך באלאנג צום באשעפער. און ווען מען זיצט ארום א טיש א סדר נאכט און מען גיבט איבער דעם מעסעדזש פאר די קינדער, און מען זאגט פאר די קינדער, פארוואס זיצט מען דא היינט נאכט? וואס איז די פוינט פון די גאנצע נאכט? די פוינט איז צו זאגן, יא, מיר זענען דיינע קנעכט, מיר ארבעטן פאר דיך, מיר זענען דא פאר דיך, און ווען דאס איז די מעסעדזש וואס מען גיבט איבער פאר די קינדער, איז דאס די גאנצע הגדה וואס מען דערציילט דא, די גאנצע פארברענגען וואס מען פארברענגט דא, די גאנצע אמונה וואס מען שטופט אריין, איז ארויסצוברענגען די פוינט און זאגן פאר די קינדער, און נישט נאר פאר די קינדער, מען דארף זאגן פאר זיך אליינס אויך, איך בין צופרידן, איך דאנק דעם באשעפער אז איך בין, אז דאס איז מיין גאט, און איך ארבעט פאר אים, און איך בין זיינס א עבד, און איך בין נישט קיין עבד פון סתם איינעם. אין די מצרים זייער גאנצע מהלך איז געווען פונקט פונקט פארקערט, אין די אלטע צייטן די גאנצע וועלט האט געלעבט פון עגריקאלטשער, פעלדער, יעדער האט געוואוסט אז איך דארף האבן רעגן, אז איך דארף האבן רעגן, אן א רעגן וואקסט גארנישט. אין מצרים איז געווען אנדערשט, מצרים, פרעה זאגט, איך האב די יאר, איך בין באלעבאס אויפן יאר. און אויב אזוי, פון דא האב איך גענוג וואסער, איך דארף נישט צוקומען קיין באשעפעניש, איך דארף קיינעם נישט האבן, ס'איז אלעס מיך, איך סופליי יעדער איינעם, איך געב יעדעם איינעם, איך בין דא פאר יעדעם איינעם, איך בין אליינס, איים אינדעפענדענט. און דאס האט דער אייבערשטער געוואלט ארויסנעמען פון כלל ישראל, און פאר דעם האט ער זיי געגעבן די מצה נאכאמאל און נאכאמאל, צו ווייזן זאלסטו וויסן, דו ביסט מיינס אן עבד און דו ארבעסט פאר מיך. און דאס איז די מעסעדזש וואס מען דארף ארויסגעבן, און דאס דארף מען איבערגעבן פאר די קינדער. וואס? וואס בין איך פסול?
וואס הייסט? וואס האב איך געמאכט בין איך פסול?
זיי האבן א מענטש שטארק געמאכט און זיי געבן אים א שטארקע מצה. ווייל ער געוואלט אז זאל טאקע זיין מצות און זאל נישט ווערן עפעס אנדערש, זיי זאלן טאקע האבן מצות, זיי זאלן עסן מצות נישט קיין צווייטע זאך אויפן וועג, ווייל וואלטסט געהאט מער צייט וואלטן זיי טאקע געמאכט ברויט, איך וויל נישט זאלסט עסן ברויט איך וויל נאר זאלסט עסן מצות ווייל זאלסט פארשטיין אז דאס איז עבדות, און דאס איז יעדע שטיקל מצה וואס מען נעמט אריין. ביים סוף פון די צווייטע וועלט קריג אין נײַנצן פֿאָרטי פֿײַוו איז געווען א קעמפ פאר דיספלעיסד פערסאנס, אז מענטשן וואס נאכן קריג שוין ארויסגעקומען האט מען זיי אריינגעלייגט דארטן, ס'האט געהייסן פעלדפינג, דארטן איז געווען א קעמפ, איז וואס איז געווען דארטן, קלויזנבורגער רבי איז געווען דארטן, און זיי האבן פארברענגט דארטן אפאר טעג, וואס איז געווען דארטן, איז יום כיפור זענען זיי געווען דארטן. עס האט באקומען א מעסעדזש אז די גרויסע דזשענעראל אז ער גייט אנקומען דארטן צו די קעמפ ווי עס האט געהייסן איז שפעטער געווארן פרעזידענט אין אמעריקע ראזעוועלט? ניין נישט ראזעוועלט איך וועל דערמאנען זיין נאמען קיצער אז ער גייט אנקומען דארטן און האבן זיי געמאכט א גאנצע מיטינג וואס גייט מען מאכן ווער זאל אים טרעפן ווער גייט רעדן ווייל ער איז געווען דער גרויסע דזשענעראל וואס האט בעצם ליבערעיטעד

אונז דארף מען רעדן, און אזוי איז געווען א סכסוך צווישן זיי צוויי דארטן, ווער זאל, ווער זאל זיין דער וואס האלט די דרשות דארטן. וואס?
ראזעוועלט?
יא, אקעי. סאו האבן זיי געהאט א סכסוך דארטן, ווער זאל, ווער זאל רעדן. דער היימישער האט געטענה'ט אז קלויזענבורג זאל רעדן, און די אנדערע האבן געטענה'ט ניין, אז איינער פון זיי זאל רעדן. האבן זיי אפגעמאכט, ווייסט וואס מיר מאכן א פשרה, דער קלויזענבורגער האט רעדן פאר אפאר מינוט, און שפעטער האט איינער פון זיי האט אויך רעדן, און מ'האט געמאכט מיטן קלויזענבורגער דריי קאנדישאנס, די ערשטע זאך איז אז ער טאר נישט זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, טאר נישט דערמאנען אייבערשטנ'ס נאמען, די צווייטע קאנדישאן איז אז ער טאר נישט זאגן קיין מוסר, און די דריטע זאך עס מוז זיין זייער קורץ ווייל אזי וועלן אויך רעדן. דאס איז געווען די דריי קאנדישאנס. איז ער איז אנגעקומען דארטן, און די ערשטע זאך וואס ער האט געטון איז, געווען א גרויסע סטעידזש מיט א גאנצע כאילו גייט מען ווייזן וואס איז דא געשען, די ערשטע זאך וואס קלויזמאן האט גענומען, גענומען א טלית, און געמאכט א ברכה שעק טשו ד ממצות ועיזבוני סעלתא בציצית, דאס האט ער שוין גלייך געזאגט אין אייבערשטנ'ס נאמען, דאס איז געווען סטעפ נומבער וואן. צווייטע זאך וואס ער האט געטון איז, ער האט אנגעהויבן צו רעדן דארטן, און ער האט אים ערשט באדאנקט, אז ער האט ליבערעיטעד די אידן פון די קעמפס, און וואס זיי האבן דא געטון כדי צו טו ברינג דאון די ימח שמו די דייטשע, און שפעטער האט ער זיך געדרייט צו די אידן וואס זענען געשטאנען דארטן, און האט גערעדט צו זיי און האט געזאגט פאר זיי, עס זאלסטו וויסן, די איינציגסטע סיבה פארוואס ענק זענען דא געבליבן, איז מסתמא איז ווייל דער אייבערשטער וויל ענק האבן און פון ענק קען מען צוריק אויפבויען כלל ישראל, און האט זיי אריינגערעדט דארטן וואס די ליבשאפט צווישן די אייבערשטער איז, און אפילו מ'איז אדורכגעגאנגען וואס מ'איז אדורכגעגאנגען יעצט, ווי יעדער איינער מ'דארף האבן צו בויען כלל ישראל, און ער האט ממש גערעדט צו זיי, און יעדערמאן האט געבויכעט דארטן, אויף עפעס א נייע לעוועל, ער האט דאך אליינס ער האט פארלוירן עלף קינדער די גאנצע אין די קריג, און ער ער האט ער האט צוגערירט זייער הארצער, און זיי האבן אנגעהויבן ממש צו וויינען דארטן, און ער אליינס איז אויך געווארן זייער נסבל דארטן, דער דער דזשענעראל. אייזנהאר איז געווען, דזשענעראל אייזנהאר איז געווען זייער, איז געווארן זייער, ווי זאגט מען עס, זייער נספּעל פון דעם, און צום סוף האט ער געפרעגט דעם קלויזענבורגער רב, וואס קען איך טון פאר דיך? נאך אזא זאך, וואס, איז דא עניטינג וואס איך קען טון פאר דיך? האט ער געזאגט, יא, אז דו קענסט מיר טון איין זאך וועל איך טון, אין אפאר טעג איז סוכות, איך דארף האבן ד' מינים. קענסט דיך פארשטעלן א מענטש וואס איז אדורכגעגאנגען א קריג? א מענטש וואס האט געליטן אזוי אסאך זאכן, וואס ליגט אים אויפן קאפ יעצט? איך דארף האבן דעם אייבערשטן, ווי אזוי קען איך צו טון נאך א מצוה? וואס קען איך טון? איך דארף האבן לולב און אתרוג. האט זיי טאקע געשיקט קיין איטעלי, מ'האט געשיקט א פליגער קיין איטעלי צו ברענגען ד' מינים, און זיי האבן געהאט טאקע א ד' מינים דארטן. אבער מ'זעט פון דעם די נאנטקייט, די קרבת אלוקים וואס זיי האבן געהאט, דאס איז געווען עפעס א מורא'דיגע נעקסט לעוועל וואס אונז, וואס. אונז קען מען דאס נישט פארשטיין, אונז קען מען דאס נישט פארשטיין וואס זיי זענען אדורכגעגאנגען, אונז קען נישט פארשטיין די קרבת אלקים וואס זיי האבן געהאט, אבער דאס איז זאך, איין זאך וואס אונז קען מען יא פארשטיין, ווען אונז גייען מיר דא גיין צום סדר, און מען גייט ארייננעמען א שטיקל מצה אין מויל, וואס ערשטנס פארשטיי איך פון דעם, די מצה איז א זאך וואס דער אייבערשטער האט מיך געגעבן, און דאס איז א זאך וואס איך באקום פונעם אייבערשטן, ס'איז נישט וואס איך האב געקויפט, נישט וואס איך, איך בין גארנישט, דער אייבערשטער שיקט עס אלעס דורך מיך, יעדע זאך וואס איך האב איז ווייל איך האב עס באקומען פונעם אייבערשטן און איך נוץ עס צו מאכן עבודת הבורא מיט דעם, יעדע פעני וואס איך באקום איז צו ס'איז פאר מיין חינוך, צו ס'איז פאר מיין צדקה, זאכן וואס איך דארף העלפן מענטשן, איך בין דא א שליחות, איך דארף עפעס טון אויף דער וועלט, דאס איז די ערשטע זאך וואס מען דארף אריין נעמען, שפעטער נעם איך עס אריין און איך פארשטיי ס'איז א שטיקל מצה, פארוואס נעם איך א שטיקל מצות? ווייל איך בין נישט סתם א הפקר מענטש אויפן וועלט, פשוט ווייל איך וויל טוהן און טוהן וואס איך וויל, איך בין א עבד צום באשעפער, און דאס זאגט די אייבערשטער איך האב דיך היינט נאכט ארויס גענומען, דו ביסט מיינס א עבד און איך האב דיך ליב, זאלסט וויסן איך האב דיך אהבת נפש ליב, וועגן דעם האב איך דיר געגעבן א קרבן פסח צו ווייזן איך וויל דיך אלעס געבן, אבער איך וויל נישט זאלסט פארגעסן אז דו ביסט מיין עבד, איך וויל נישט זאלסט פארגעסן דעם שטיקל מצות, דעם שטיקל מצות זאלסטו קיינמאל נישט אוועק לייגן. און פאר דעם יעדן ביס וואס מען נעמט אריין זאל מען פארשטיין, איך נעם א שטיקל מצה אריין אין מויל און איך קאנעקט זיך מיט דעם מיטן אייבערשטן, דאס געבט מיר חיות און דאס ווייזט מיך מיין מיין קאנעקשאן, מיין געבינדנקייט צום באשעפער. און אפשר דורך דעם קען מען פארשטיין אביסל די גאון, די גאון זאגט דאך אז עסן מצות איז נישט נאר די מצוה אויפן לייט סדר אליינס, נאר די מצוה איז א גאנץ פסח. פארוואס מצוה גאנץ פסח? ווייל יעדע שטיקל מצה וואס איך עס, זאג איך, קוק דאס איז מיין קאנעקשאן, דאס איז מיין באשעפער, איך בין פראוד צו זיין א איד, איך בין זיך שטאלץ אויף דעם, און דאס געב איך איבער די מעסעדזש נישט נאר פאר מיך אליינס, די מעסעדזש געב איך איבער פאר מיך, פאר מיין ווייב, פאר מיינע קינדער, פאר מיינע אייניקלעך, לדורי דורות גייט עס אן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל יעדע נאכט ביי די סדר מיר קומען זאגן טאטע מיר זענען דיינס, איי וואנט טו בי פארט אוו יו, איך בין פארט פון דיך, און דאס איז די מעסעדזש וואס איך נעם אריין אין זיך, און דאס איז די מעסעדזש וואס איך גיי איבערגעבן פאר מיינע קינדער.